Fejna Francesca? Naħseb li raqdet. Raqdet reġet.
Int marqatx imma. Marqatx jien.
X'in daq l-iżvelieri mill-ewwel qomt illum. Mill-ewwel.
Imma fiex xejn irqadt il-bieraħ. Fid-disa.
Fid-disa.
Illum l-Aiden għandi ġurnata organizzata li jkun vera sabiħa. Kif naslu sqallija, ħansuqu bil-karozza u ħammorru Sirakuża hemm teatru tal-pupazzi għax sqallija għandhom din it-tradizzjoni li għandhom il-puppets antiki U għadhom jużawhom sal-lum, jagħmlu shows bihom, eċċetera. X'nagħmlu ninżlu ħa nitilqu ħa nibdew? Ninżlu? Tlaqna.
Tlaqna.
Aħjar nqajmu l-Franċeska l-ewwel. Aħjar. Malta u fil-Isqallija. Jiena, Lajdin u Franceska edin hawnhekk u bdejna l-ġurnata b'mod veru speċjali. Apparti mill-li Franceska baqgħet naqra rieqda, Morna wkoll ħdej il-kaptan Lajden. Ekku. Rajtu kemm kellu buttuni quddiemu l-kaptan? Iva. Iva.
Franceska, irnexxielek tara xi ħuta fil-baħar minn fuq? Iva.
Iva.
Illum ħammorru x'imkien vera speċjali, ħammorru Sirakuża. Madwar sija bot minn Pozzallo. u hemmhekk ħa mmorru biex insiru nafu iktar dwar l-arti tal-pupi Siċiljani, arti tradizzjonali tal-pupazzi. Għal Aiden u għal Francesca ħa tkun ġurnata speċjali ħafna għax ħa nippruvaw nidħlu wara l-kwinti. Biex lil Lydon u l-Francesca nintroduċuhom mas-suġġett tal-pupi Siċiljani ħadnihom fil-post fejn jiġu manufatturati l-pupi, fejn jiġu kreati, u tajnihom iċ-ċans li jużaw il-kreattività, il-kuluri favoriti tagħhom u jikkreaw i-pupi Siċiljani kif jixtiequ huma. Hello! Wow! Pink, your favorite color, żgur, u purple, il-favorite color tiegħek, u inti x'colors użajt?
Użajt
l-aħmar? L-aħmar u użajt l-isfar. Wow! ma kont naf li t-Taljan huwa daqshekk viċin tal-Malti. Iġver meta qed nitkellmu bit-Taljan qed tifhimna. Bej wieħed u ieħor iva. Għax isek meta tgħid grazie bil-Malti ngħidu. Grazzi.
Grazzi.
Mbagħad jekk ngħidlek jien naf karta Eh, karta. Karta? Eh, tajjeb, dak il-puppet qiegħed jingħaqad, eh? Qed jingħaqad. Kull ma fadalli biċċa waħda.
Alla jidinu Franċeska din hija l-ewwel esperjenza tagħhom li jisimgħu u jaraw il-pupi Siċiljani. Għal dawk ta' ġenerazzjoni ikbar min jaf kemm qed inqanqlulhom nostalġija Għax fi tfulithom min jaf kemm-il storja segwew irrakkuntata bil-pupi fuq it-televiżjoni, min ma jiftakrux lil Mago Zurli? Illum ukoll kellna l-opportunità li naraw lil dawn l-artiġġana tant bravi jaħdmu il-pupi. Meta tara dan it-talent u d-dedikazzjoni, tapprezza ħafna iktar din l-arti li ilha tintiret minn ġenerazzjoni għall-oħra. Jien ma nafx inti lajdin. Imma eh. jiena vera ċitat biex nara naqada l-papit kif ħajaħdem issa. Mux ċitata inti biex nara kif ħajaħdem il-papit. 3, 2, 1.

Jaqaw ta' funnis għawek, intom ħallowkom titħlu. ħattilkom ħsib il-biljetti jien ġibtom jiena qegħdin fil-buttijaj. Isma' mhux biljetti biss ta' ġibtilkom għax jien ħsibtilkom għal naqa' rigali biex issa toħdu mid-dar magħkom Malta biex meta toqgħodu taraw knockabout u toqgħodu taraw lilkom stess tiftakru fina iktar. Thank you.
Għandkom ħafna Rogers chips b'tom differenti Issa ovvjament tikluhomx kollha waħed kum maqsmuhom ma tad-dar ukoll. Iva. Miftehmin.
Isma' qed jagħmluli sinjal. U missieri.
Jaqbillek ta' tinaqra. Ittihom ftit. Isma' qed jagħmluli sinjal li ħajibda x-show. X'nagħmlu? Nibdew? Nibdew. Ħantihom ċafċipa jien biex jibdew. La vostra benedizione ci riempie il cuore di gioia. Sarò sempre grata a Sua Maestà

Interessanti kif f'dinja mimlija teknoloġija il-faxxinu tal-arti antika xorta jiqpa' hemm. Fil-fatt, Laiden u Francesca qegħdin nisegwu l-ispettaklu bl-ikbar reqqa qegħdin hemmhekk isegwu kull dettall. L-esperjenza għalihom mhux ser tieqaf hawn, għax fil-fatt minn hawn ftit ieħor ħajkollna ċ-ċans ukoll Nidħlu wara l-kwinti, naraw naqra t-teknika li tintuża sabiex jitħaddmu dawn il-pupi u naraw naqra sigrieti ta' x'ikun hemm wara l-kwinti. Nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja fl-imkien ma' Fjordi Vita fejn qegħdin intukom iċ-ċans li t-telespettaturi żgħar li jħobbu jaraw knockabout ikunu jistgħu gawdu lanċis u jiftakru fina fil-ġimgħat li ġejjin. Kull ma rridu naraw huwa ritratt tagħhom bl-uniformi tal-iskola. Ibgħatuli r-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv u grazzi għal Fior di Vita jistgħu joħorġu rebbieħa.

United Colors of Benetton.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
Orienta.
Fil-Forti ta' Sant'Anġlu insibu ħafna siti ta' importanza storika Dawn jinkludu l-guva, li kienet ċella tal-ħabs taħt l-art. Din kienet tiġi użata mill-Kavallieri ta' San Ġwann bejn l-1532 u l-1798. Fil-guva nsibu graffiti mal-ħajt li ġew magħmulin mill-priġunieri stess. Fil-Forti Sant'Anġlu nsibu l-arblu navali, fil-quċċata tal-forti. Dan sar mir-Royal Navy meta kienu fil-Gżejjer Maltin fl-1910. L-arblu navali kien jintuża biex jittajru bnadar navali ta' kuljum. Waħda mill-eqdem strutturi fil-Forti Sant'Anġlu hija l-Kappella ta' Sant'Anna. Din il-kappella ġiet imsemmija fl-istorja l-ewwel darba fl-aħħar tas-seklu tlettax. Fatt kurjuż huwa li din il-kappella reġgħet inbniet fl-1450. Fil-Forti Sant'Anġlu insibu ċinema tal-1920. Din ukoll ġiet mibnija mir-Royal Navy bħala kamra ta' rikreazzjoni li kienet tinkludi wkoll faċilitajiet oħra ta' divertiment. Fl-1531 inbena n-Ninfeum li kien iservi bħala post rilassanti fid-dell, imżewwaq b'funtana u ġebel dekorattiv, filwaqt li t-togħlo ġie miżjud ftit wara biex jaħbi t-teżori u r-relikwi tal-Ordni.
Jekk għandek 60 sena jew aktar, u li storja hi għal qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġt itfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika għall-passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minna.
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
United Colours of Benetton.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
Orienta.
Illum ħammorru ximkien vera speċjali, ħammorru Sirakuza. U hemmhekk ħa mmorru biex insiru nafu iktar dwar l-arti tal-pupi Siċiljani, arti tradizzjonali tal-pupazzi. Għal Lydon u għal Francesca ħa tkun ġurnata speċjali ħafna għax ħa nippruvaw nidħlu wara l-kwinti.

Eżatt, bit-Taljan qed tieli. Isma' allura Lajdin, kemm taħseb li jkun hemm nies hemmhekk iħadmu jpupi?
Naħseb li ma jkun hemmx persuna waħda. Taħseb li jkun hemm iktar minn waħda? U sma' Fran taħseb li hemmhekk wara l-kertin, wara l-purtiera, kbir jew żgħir? Big.
Big, go naħseb jien. Yes. Trid ngħidilkom x'nagħmlu. Eh. Trid nippruvaw morru hemm wara naraw x'hemm.

Taf li laqqas kont nimmaġinah hekk jiena wara. Laqqas jien.
Itilgħu hawnhekk ara. Ħalli tkun tistgħu taraw aħjar.
There you go.
Meta tkun wara l-kwinti u tara l-pupazzi mill-viċin, impossibbli tirreżisti u ma turix ix-xewqa li tixtieq tipprova tħaddem pupazz. U jekk kemm il-darba tipprova tħaddem dawn il-pupazzi, Tapprezza ħafna iktar il-kapaċità u t-talent tal-artisti li jħaddmuhom, għax trid talent u kapaċità biex tħaddem il-pupazzi b'dik il-ħeffa u aġiltà kollha. Hi l-għajden.
Hu naqra. Is-suma meta jċaqilqu vera jċaqilquhom jidhru qishom ħfief u vera jirnexxilhom iċaqilquhom tajjeb hux. Ekku. Kemm huma bravi.

Mużew li jirrakkonta l-istorja u jkabbarlek l-għarfien dwar il-pupi Siċiljani u l-kultura tal-pupazzi minn madwar id-dinja. Il-viżitaturi ż-żgħar ta' dan il-mużew jiġu mħeġġa biex jipparteċipaw f'logħob interattiv li b'mod divertenti jtihom doża tajba ta' storja u għarfien tal-pupazzi.

wara dik it-treasure hunt kollha, naħseb ħaqna xi ħaġa biex issa nieħdu naqra sodisfazzjon. Eh, eh. Ma nafx hekk ġieli smajtu ma Taljani vera magħrufin.
Għal-ġelat. Għal-ġelat!
Għall-ice cream. Which ice cream is your favorite? Strawberry. Strawberry u tiegħek liema? Vanilla.
Vanilla, mela ħajdilkom x'tagħmlu wara. Kif toħorġu minn hawn duru Hemm wieħed tal-ġelat ħa morru għandu tajjeb, irħu morru intom. Issa dal-waqt niġi magħkom jien. Thank you. Morru, morru.
Bye. Morru.
Sakemm lajdun Francesca jmorru jażlu l-ġelat li jixtieq u jien nixtieq nfakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' United Colors of Benetton li hija mirata għat-telespettaturi żgħar ta' Knockabout. Nixtiequ narahom mal-best friend tagħhom. Ibatuli ritratt flimkien mal-best friend tagħkom permezz ta' Facebook Owen Bonnici Dot TV u dak ir-ritratt li tibatuli intom u l-best friend tagħkom jista' joħroġkom rebbieħa back to school, accessories li żgur is-sena kollha ħa tiftakru fina jekk terbħuhom. Tlaqna l-ġelat.

Jien ngħidilkom thank you tal-kumpanija sabiħa li żammejtuli. Grazzi. High five. Għandi ftit rigali żgħar għalikom biex is-sema ta' tkun qegħdin id-dar tiftakru iktar fina. Għalikom għandna snacks vera tajbin, grazzi għal milk bit-toma ta' ċikkulata jew kella bit-toma tal-ħalib, araw li mti preferu intom u ovvjament tistgħu taqsmu ma tad-dar tagħkom ukoll. Għanħallikom tiklu l-ġelat bil-kwiet. Thank you. Saħħalikom, ciao ciao.
Ciao. Bye, ciao.
Għana jidilkom minn dell-esperienza nistajt li Lajdu u Francesca u madre travel buddies perfetti. L-appuntament tal-lum wasal fit tmiemu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex nurikom iktar irkejjem minn sqallija u niskopru iktar arti, kultura, tomiet ta' din il-gżira hekk meraviljuża. Qabel inħallikom infakkarkom li flimkien ma' Flexies Fortify irridu narawkom tiċċaqalqu. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom waqt li qegħdin tagħmlu l-attività fiżika. Ibagħtuhomli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. U grazzi għal dak ir-ritratt li tibagħtuli, tistgħu toħorġu rebbieħa ma' Flexies Fortify. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Ciao!
Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.
Kollox authentic Greek yogurt.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
Orienta.